Salam hoş geldiňiz. Hoş bulduk.
Emegiňe saglyk bu arada seniň. Gerçekden bir türkmenlerimiziň biziň bir azajyk gorkaklygam bar. Hany şu anda böyle ýaýyny ýapmaňyz gerçekden biziň türkmenistanymyza Men öz düşünjämi aýdaýyn, karşylyk bermek diýilde hakgyňy sormak, hakgyňa sogynmak. Seniň bilen gerçekden gurur duýýaryn, amma basysy hany gerçekden kendi içini açmana, söylemane korkýar ýa-da senden böyle şu hany her şeye şübheli bakma häsiýetleri de bar türkmenleriň hany meni böyle konuşdyryp belki meni mi satjak.

Strahke özüm. Ondan soňra konsoloslyga ýardam isledim. Men diýdim, hany gitdigimde diýdim, men hä şuň ýaly hastalygym bar. Maňa şeýle bir ýardam ede biljekmisiňiz? Beýle-beýle. Hiç ýardam edip biljek seniňçe müňlerçe bir gelýän bar diýýär. Senden beter hasta bolup gelýänler bar. Gelmesediň türke nämçik geldiň? diýeni bilen karşylaşdym. Bir-de eliňde diplomaň bar. Meslegiňde bar. Eget bar. Men iki müň dörtde eşim trafik kazasyndan kaýbetdim memleketde. Küçüjik gyzym bilen kaldym. Öý almaly. Bir aýlyk bir maaş medstra bolaňda-da, onuň tutumlary gazete, oňa, muňa gidýän puly, mesela, aýlyk alýaň ýedi million, mysal üçin, ýedi million aýlyk, onuňam mejbur edýär. Žurnallarymyz bar biziň çykýar. Gazetler mejbur aljak ýaly men şony. Alasym gelenok, mysal üçin. Men öz bilimimi, öz işimi, her şeýi men bilýän. Şeýle-de gazet okamana, žurnal okamana biziň wagtymyz ýok. Şonda-da aýlygymyzdan kysýarlar, mejbur görýärler. Mysal üçin, şu aýlyk maňa ýetmedi. Öz meslegim bolan gaýalar, meselem, gazet üçin, žurnal üçin aýlygyňyzdan ýedi million aýlyk bolsa, primerno näçe kesip galýalar? Bir million bäş ýüzüni kesip alyp galýalar. Ana gerek bolsa.
Onda otaga git, otaga pagta meň işimmi o? Meselä, oň üçinem gitmeýäňmi on manatdan elli müň manat aýlygyňdan kesýär ýeriňe adam ugradýar. Mysal üçin, şu hakykatdanam biziň hany gürlemek gerek bolsa men hany, Şu zatlary gerçekden dogry tarap hakyma araýjam. Men otagda-da men mistra, men men näme üçin otaga meň ýerime adam iberme, men otaga etjek ýaly, men halkyma hyzmat etjek. Dogry, dogry aýdýaňyz, siziň işiňiz doktor, mistra, medisina bilen, pagta bilen näme işiňiz bar siziň? Pagta bilen, otag bilen meň näme işim bar? Gitjek ýa, ýok onda gitmeseň hepdede bir gezek gitme hakyň elli müň manadyňy sen kesýäs. Bu hepde aýlyk alaňda, mysal üçin, iki ýüz müň manat otag pulyňa berdik, pagta pulyňa berdik diýip, ine, şoň ýaly. Men hakykatdan hem öz meslegimi özüm taşladym o taýda. Geldim Türkiýede, indi hyzmatçy, hyzmatkärmen, willada tämizlik ýapýan. Pul köpe, pul koparmagyň nämeşe taktikasy bu? Hawa.
Çagalaryňyzam Türkmenistanda? Hawa, ýetişýär ýuwaş-ýuwaş, hawa. Uçastka aldym, ýer aldym. Mysal üçin şu wagt içinde ýaşamyzok, Allajan bir gün nasip etse onam bir ýaşama nasibimizde bolar. Ýa-da bir zat biziň hakykatdanam biz bir agzybir bolup bir şu taýda-da az däl-ä biz. Aýaga kalk alsak hemmämiz bir agzymyz bir dilimiz bir bolup hakykatdanam öz hakymyzy arasak hakykatdanam bir zat bolar diýip düşünýän. Bu gidişde mutlaka bu gidişde mutlaka bir zat bolmasy lazym. Bolmaz ki arkamyza bir ýüzümize öwrülip hany ýurt daşyna çykanyňyzda hakykatdan gözüň açylýa. Mysal üçin bak Türkiýe diýerdim. Türküň öz halky köp zada bak arkaýyn arkaýyn gürläp bilýä. Öz haklaryny araýalar öz haklaryna sagynýalar. Siňe Türkiýede ýaşaýan nä nähili? Öz prezidentleri bilen açyk açyk gürleşýärler habarlarda da hany sen gürle tohumyň bilen ýok edip aýyrsynlar hakyňa şeýdip gorky goýdular da. Hawa garaň serediň bärde prezidenti Türkiýämiz meselem gazetecilaryň öňüne çykyp lýuboý soraga jogap berýär e biziň prezident ýazyk bu soraglardan başga hiç zat sorap bilenoklara Wapşe interwýu alan adam barmy oruslardan başga? Ol oruslaryňam beren soraglary eýýäm öňünden taýýarlanylan lişni sorag bermeli däl. Garaşsyz žurnalist ýoga. Ine media azatlygynda ýüz ýetmiş sekizinji ýerde gelýär Türkmenistan. Bu nähili maskaraçylyk? Nähili ösýär Türkmenistan? Gülläp ösýär diýip aýtýarlar. Nirde ösýär? Iň yza galan ýurtlaryň birine dönüp barýar gün-günden. Allajan sonuňyzy haýyr etsin. Bu taýda hiç hili çyn-çy gürlänok. Dört-bäş ýyldyr Türkiýede oldugymyz üçin garyşdyryp gürleýäs. Öz elimizde däl. Bu taýda türkmenler bilen işleýämizok biz. Türkler bilen işleýäs. Türkçe jogap bermek zorunda galdygymyz üçin garym-gatym boldy. Dogan. Hawa. saýgysyzlyk ýapma gaýrat et. Watandaşlar ýani her kimiň öz islän dilinde gürlämäge hakky bar dogry aýtýar biz güni bilen türkler bilen muhatap türkler bilen işleşýäs şular bilen gürleşýäs öz dilimizdede gürläp oturan wagtda ister istemez şul sözler goşulyp geliberýär Merdan aka eşidipmisiz aýdyň hoş geldiňiz.

Hmm. Türkmenistan gül ýaly bolsa gelmesedi, gelmeli ekende. O şu taýda ýaşa bermeli eken. O taýda maşyn almaly eken, o taýda jaýyny salmaly eken. Gelmeli ekende zähmet edip. Dogry. Dogry aýtýaňyz. Minnetdar gelneje. Goşularyňyz üçin köp-köp sag bolsun aýdýan.